Papa God, rod me your Holy Spirit oil. Make as I dey read your forever word, im go enter my whole body and change me well. Give me the blessing, make I fit be your faithful pikin wey believe your word, and make I shine like light for people wey dey inside darkness. I dey ask you this one through Christ our Lord.

dey inside Papa God hand, and no wahala or torment fit touch dem. For pipo wey no sabi, e dey look like sey dem don die, but wen dem waka comot from dis world, pipo go tink sey na serious loss, but dem dey rest for peace. Even if pipo tink sey. God punish dem small. Dem hope still strong because dem believe say life no dey end. God test dem small, but he bless dem big, cause he check dem and see say dem deserve am. Just like gold wey pass through fire, God test dem

and the faithful people go stay with am inside love. Cause grace and mercy dey with God holy people, and he care dey always with the ones wey he choose. The word of the Lord. Responsorial Psalm A response na Even if I waka inside dark valley, I no go fear evil, because you dey with me.

e dey show me correct road make e name for shine even if i waka for dark valley i no go fear any evil because you dey by my side your rod and your staff dey give me courage even if i waka inside dark valley i no go fear evil because you dey with me you prepare table for me for front of my enemies. You rub my head with oil. My cup don full, overflow. Even if I waka inside dark valley, I no go fear evil, because you dey with me. Goodness and mercy go follow me all the days of my life, and I go stay for Baba God house till forever.

show say im love na real. Cause even when we still dey do bad, Christ die for us. Now, we don clean through the blood of Christ, so we go save from Baba God anger through him. If when we still be God enemy, he use him pikin death take bring peace, between us and him. How much more now, where we don't make up, we go save through Christ's life. No be only that one. We dey rejoice for Baba God through our Lord Jesus Christ. Cause that through him, we don't get this reconciliation. The word of the Lord. Alleluia, alleluia. Jesus talk say, make una come, but na wey my papa don bless. Come collect the kingdom wey dem don prepare for una since the world start. Alleluia, Ah, Luis. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel, where Saint John writes. Jesus taught to the crowd, say, Everything where my papa give me go surely come with me. I no go ever push away anybody wey come meet me. Cause I come from heaven, no be to do my own will, but to do the will of the person wey send me. And the will of the one wey send me be say make I no lose any of the people wey him give me, but make I raise them up again on the last day. Because na my papa will say anybody wey see the pikin and believe in am go get eternal life, and I go raise that person on the last day. The Gospel of the Lord. Reflection Brothers and sisters, this gospel sweet, but e get deep meaning wey fit change person heart if you reason am well. Jesus talk say Everything wey my papa give me go come with me, and I no go ever push anybody wey come with me away. You see that line? E mean say God no dey reject anybody, no matter your past, your mistake, your struggle. Once you waka come Jesus with your heart, he go hold you tight. He no dey check background, tribe or level. Bureau dey do selective acceptance. The love wey Jesus get na open door kind love. E no close gate for anybody. Jesus come talk say, I no come do my own will, but the will of the person wey send me. That one mean say Jesus dey totally obedient to God, im Papa. E no come this world to do show or to impress people. E come to carry out God plan, the plan of saving people and giving them life wey no go ever end. So when you dey live your life, ask yourself, I dey do my own will or I dey do God will? Because peace no dey when you dey do your own thing. Real peace dey when you dey walk inside God direction. Now Jesus talk another strong thing. Make I no lose any of the people wey my papa give me, but make I raise them up on the last day. That one na assurance of hope. Sometimes, life fit make person feel say God don forget her, like when prayer no quick get answer or when wahala too much. But Jesus dey remind us say you no be lost case. If you belong to him, no matter how storm blow, he go hold you. until the end. Even death no fit separate you from that love. Finally, Jesus talk say, anybody wey see the pikin and believe in am go get eternal life. You see, eternal life no be only about after death. E dey start from now, from the moment you begin believe, trust, and walk with Jesus. Eternal life na relationship with Baba God wey no fit break. Na life wey get peace, joy, and purpose, even when everything around you no make sense. So, my people, this gospel dey call us to come close to Jesus without fear. no dey think say you too dirty or you don sin too much. If you go to him, he no go push you away. Come with your broken heart, your confusion, your weakness. Jesus go accept you, clean you, and give you life wey no go end. Make we pray. Papa God, thank you say we no dey reject anybody wey come meet you. Give me faith to always trust you and follow your will. Hold me tight when life hard and help me believe say your love no go ever fail. This we pray through Christ our Lord. Amen. Thank una wey hear today Holy Mass reading. Make una go in peace, log Baba God and serve am well. Remember to subscribe and share am give your family and friends. Make dem too collect Baba God blessing.